Thomas Makion akatozoita zvekubuditsa bhodhoro apo Zhakata anga atosumudzwa nevanhu kudhara vamukanda pastage. Thomas Makion anga ari munhu wekuti anga asingamiriri kuti vanhu vaite zvavanoda naye maybe probably because aitya kuti some of his belongings anobiwa muna 1994 lenard zhakata vachangobuditsa song inonzi mugove vakahayiwa kuti vave vazoridza kwamutare uko vakaenda ikoko vasati vakuziva kuti nziyo yavo yanga yatove nemukurumbira unonetsa eh, munyika yezimbabwe ndi vakasingambofungidziri kuti nziyo iyi yaakuzivikanwa kusvika kwese kunana mutare asi vakazoshamisika pavakasvika pavhenyu vakutoona mafanzi akutoita zvekubvubvirana ende apo ndopakazosumudzwa uh, eh, leonard chakato akakandwa pasteji zvikanzi chitotiimbira ende vakuda kunobata thomas makioni thomas makeo ndopaakazobuditsa bhodhoro akatanga kutyikidzira mafanzi vachisvika kusakubva stadium muna 94 lenard chakata nathomas makion vakanga vambobuditsa dzimwe nziyo dzainetsa fani muzimbabwe asi vanga vasati vave nemukurumbira wavakazowana panguva yavakabudisa mugove ende panguva iyoyoyo leonard shakata panga pane mazita aive makuru panguva iyoyo vakaita sana thomas mapfumo vainetsa vakaita sana oliver mutukudzi vainetsa vana dembo vanga vagara vachingonetsa especially dembo chitekete anga chiri kupisa panguva iyoyo e, vana chibadura vainetsa panguva iyoyo so vana zhakata vakanga vasingazivi kuti vave nemukurumbira wakawanda kudaro pakabuda mugove ende pavakasvika kusakubva stadium vakashamisika vachiona mafanzi achizara achitenderera pamota yavo e, achiratidza kuti vari kuvafarira zvemhando yepamusorosoro ende ipapo ndopa vakatanga kuziva kuti aiwa isusu tinodiwa nevanhu zvemhando yepamusorosoro ende mbiri yedu yatekeshera nezimbabwe yese kuma90s uko ndokwakafomiwa maunge brothers and maunge brothers semaziviro enyu munoziva kuti yanga iri eh, bhendi raiiridzwa namukoma leonard shakata uyezve nemuzukuru wavo thomas makion avo vakasangana e, apo leonard shakata aizivikanwa kuti ndiye aive the lead composer ndiye aikwanisa kunyora nziyo and uyu thomas makion ainyanyozivikanwa nenyaya yekutamba ende kutamba kwaiita thomas makion kwaiita sekunge ari kuteedzera michael jackson but achizosanganisa nemadance moves emuno muzimbabwe but again thomas makion naleonard shakata vakagara vafoma maungwe brothers asi pavaireleasa maalbums avo vaireleasa sekuti inonzi thomas makion and maunge brothers then imwe album painobuda inenge yakanzi leonard shakata and maunge brothers vaireleasa masolo albums probably because according to one of the articles dzandakaverenga zvanzi valeonard shakata vakanga vagara vachizviziva kuti one way or the other somehow eh, bend iri richazoseparata somehow and eh, vanenda chakata pavakazonzwa kuti eh, thomas makion akanga achipractiza eh, some of this, his new songs nerimwewo bhendi ipapo pavalenad shakata ndopavakazodecida kuti aiwa isu semaunge brothers regai tichiseparata umwe oenda kwake umwe oenda kwake but tisati tasvika ikoko tichazombotaura nenhoroondo yekunetsa kwakaita song inonzi mugove yakanetsa ende nanhasi ichiri kunetsa and some of these uh, lyrics ari panziyo yemugove iyi achiri relevant even by now tikada kutarisisa some of the situations ari kuitika right now muzimbabwe achiri relevant kune song yakaprofesaiwa nemaungwe brothers mugore ra 1998 4 tambotaura nezveincident yakaitika kusakubva stadium patinodzoka futi paimwe incident yakaitika vari muzvishavane umu e, pavakabuditsa iyoyo nziyo yemugove again tiri kunyanya kutaura nezvenziyo yekunetsa vakaita nziyo yemugove and tiri kutarisa kuti hanzi pavakaenda futi kuzvishavane kumandara stadium hanzi vakasvika pai pai e, vakapinda mwemwe but hanzi the venue was small e, and the, when the venue kana iri small mafanzi akawandisa munoziva chii chinoitika vanhu vese vaida kuona yesuperstar yainetsa madays wawo and hanzi vanhu vakazopedzisira vatozopaza stadium asi vapaza stadium yeye vana leonard chakata havana kumira kupefoma vakaramba vachipefoma and hanzi muground momo makazara zvisingaiti and mazara ndozvakazopawo pfungwa avana leonard chakata yekuti next time kana takuita show tino e, engager e, the services of zrp instead yekuengaja maprivate services kana maprivate vanonzi vamonya vaivai ah, ipapo vanga vakutoengaja zrp kuti inge ichiita uh, take care of the security yemavenues avanenge vachiperfomera kubva pakavambwa maungwe brothers leonard shakata nathomas makioni vakanga vari vanhu vane matarenda asi payekavaumbo wamaungwe brothers thomas makion naleonard shakata vakange vasina magitare avo ende vaikwanisa kumbopiwawo assistance nethe maxis brothers munoziva maxis brothers vanga vari vana chimbetu vaiwana wo assistance from haka sounds vaiwanawo assistance from real sounds apo pavaimboridza pahotera eh, uh, inozivikanwa kuti yakabatsira vaimbi vakawandisa vemuno muzimbabwe kuti vasumukire uh, pahotera yemushandira pamwe hotel iyo ndiyo inova hotel yatinoziva tese kuti yakasumudza vaimbi vakawanda ende yakabetseredza kushepa uh, the existence yesunguro yatava kuteerera mazuva ano ende tikada kutarisisa uh, panguva iyoyoyo tikada kuita fast forward maybe kupa after pafomowa maungwe brothers iyoyoyo tikada kuita sakuna 1991 jakata was one of the few uh, people i mean maungwe brothers kuchuziwa kuti vanoita tour uh, eh, kuuk and they had to spend almost a month variko ikokoko uh, eh, kuuk vachipefoma but as a band raive diki diki kudaro zvinoratidza kuti future yavo even pakazonobuda mugove yanga yagara yagara iri brighter eh, zvekuratidza kuti vanhu ava vanga vagara vachiratidza kuti vanhu vachazoita mukurumbira wakanyanyisa munyika yezimbabwe tichazonyatsobata nhoroondo yemukurumbira wathomas makion nemukurumbira walenard shakata zvakasepareta asi tinoona kuti pakazopesana lenard shakata naThomas Makion zvekushandidzana seband asi vanhu ava havana kuzomborega kubatsirana sefamily sekuti vanhu vanga vagara vari related kubva nakare nakare ende vanhu vakatokura vese vakakura vachizivana and even pakutanga mumhanzi uku tinoziva kuti valeonard shakata vave engineer and is engineer by profession and patime iyoyo yavakatanga band valena chakata vaitove kucollege vachidzidzira nezveengineering ende tikada kutarisisa even thomas makion patime iyoyoyo pavakasangana vachiti ngatigadzirei bhendi rinoenderera mberi richifadza nyika yezimbabwe tinoona kuti vanhu ava vanhu vakanga vawirirana eh, zvisingaiti ende tikada kutarisisa even eh, condition yanga iripo pakuzoparadzana kwebhendi even pakatanga kupfumwa bhendi eh, valena chakata vanoti izvoni vakanga vawirirana kubva kudhara kuti munhu achatanga kuda kubuda mubhendi achasiya zvese bhendi racho nemainstruments acho achazvisiya zvese mubhendi imomo iye achienda kunotanga zvake ende valera chakata pavakangonzwa kuti aiwa thomas makion ari kupractiza nevamwe vanhu vatomas vazhakata vakabva vatongopfeka mabhegi avo vakaudza thomas makion kuti aiwa ini chiregai ndinotangawo zvangu iwe uchienderera mberi nezvakowo ende vakabva vasiya bhendi rese zita rebhendi vachisiya nezvese magitari ikokoko e, eh, vachienderera mberi vachizonotanga eh, ravo ah, bhendi ratinoziva rakazotipa mimhanzo yakawanda and yatiri kufarirana nhasi rine zora music